Менә икенче көн мин Индиядә, Делида. Шушындый ой, мактанырлык түгел инде, менә шушындый условияләрдә яшим. Менә мин урамдагы ризыкны ашый алмыйм. Бу минеке түгел, кайгырмагыз. Менә монда аптырап утырдым инде. Аш пешердем үземә, Россиядән алып килгән, рани инде Казахстаннан алып килгән. Папай алдым, кофе ясадым. Бөтен әйберне алдан ашпар иттем кипяток белән. Прямо кайнап тора торган су белән. Чөнки башкача ашарга шикләндерә. Чирләп китсәң бетте баш. Бөтен посуданы ашпар иттем, бөтен ризыкны Аллага тапшырып шулай ашыйм инде. Иске метрога килдем әле. Менә станция безнең кырыйда. Делийский метро. Кстати, бик зур метро. Картадан карадым. Үттем, кая барырга белмим әле пока. Акшардхам дигән самый зур буддийский комплекс в мире, ул даже книга рекордов Гиннесса да бар. Вот табарга кирәк, кая барырга? Монда такой ни? Аңлап бетерергә кирәк. Миңа зәңгәр линия кирәк метро. Стайгал зәңгәр линиясе. Алар менә менә баскычтан поездлар килә.

Монда бит ни булды? Мероприятие G20. Ә минем поезд килә булсын. Монда сплошной бөтенесе кушылганнар. Йөреп була сплошной 100 метрны туда-сюда. Метро чиста, аккуратный. Ну, лучше тотмаска бару бер нәрсәдә кул белән. Киттек. Менә бу якны күреп була хәзер тәрәзәдән.

Күрә аласыз, монда инде әнә теге иң зур буддистский храм дөньяда. Әкәмәт огромный диләр инде шунда күреп китербез. Мин яши торган беткән Трущоб районыннан монда күпкә матурак, күпкә аккуратныйрак. Ну, тоже куркыныч инде безнең халык өчен. Ну, күпкә чистарак монда. Э, мин дә шулай уйлап торам, теге әйберне бетереп булмый ул шапшаклыкны. Пока яңа микрорайон төзеп, Ул бөтен җимерек ниләрне иске мускы турышчыларны батып бетермисең. Халыкны көчләп куып чыгармыйсың аннан. Чөнки яхшылык белән җиңеп булмый мондагы бу бардакны. Только катылык белән генә җиңсәң. Нәрсәдер яңа микрорайоннар салып җиттем Акшарат хамга керә торган җир. Карагыз. Никадәр здоровый бу бина. Мощнейший. Огромный. Тамга кереге ярамый. Ни телефон белән, ни әйберләр белән менә шушындый кәгазьне тутырып, сумкаңны калдырасың. Вообще буш кереге генә ярый монда. Шундый хәлләр, хәзер моны тутырып кырып китерергә кирәк менә монда калдырырга. Төрмә дуслар чыктым. Бераз сәгать булганмындыр. Монда Хәзер сөйләп китәм. Аэропорттан да хуже тикшерәләр. Бөтен әйберне алдылар абсолютно. Жвачка бар, и жвачканы да алдылар. Ашамлык белән керергә ярамлы, ярамый. Бернинди электронный әйбер белән керергә ярамый, абсолютно сумка белән керергә ярамый. Полный запрет на все. Вот. Ну, эшкә кергәч, инде анда үзләренең фотографлары бар. Үзләренең кухня поварлары бар, столовыйлары бар. Шуңа бик хитр ясалган, конечно. Анда кереп ашап, ну ашап чыктым ни, тортик су белән. Чөнки көчекләрен тек бөтен җирен подряд аша. Монда барыбы күңелгә тап минем местный ризыклар. Вот, нәрсә храм турында әйтәсем килә. Храм новострой, ягъни инде ниндидер

Круто ясалган инде храм буддийский храм бит инде. Буддийский түгел бу, индуистский храм булды бит инде. Айташу сейчас. Э, Көйдереп бетерәләр менә болар. Киләләр дә мескенләнеп йөриләр. Һәм инде менә шушылай, хөрмәтле дуслар, э, бу храм салынган бит инде. Holy place диләр инде, священный урын диләр. Һәм мин көннән көн, елдан ел бер нәрсәне аңлыйм. Ә нәрсә соң ул священный урын? Шулай любой җирдә ниндидер бер бина салып, матур агачлар утыртып, чәчәкләр утыртып, анда ниндидер матур сурәтләр ясап, ул урынны ничек священныйландырып буласың? А то хәзер соңгы вакыт күбәеп китте андый священный урыннар.

кемнеңдер күңелен бераз тынычландырса дагын, күбрәк кемнеңдер кесәсе белән, кесәсен акча белән тутыру өчен уйлап чыгарылган нәрсәләр аларның күбесе. Бар и священный урыннар. Кайсылары ниндидер бер пәйгамбәр белән бәйлеме анда, белмим. Бер инде изге

Миллиардлар монда бухали. Әкәмәт капитальный мотор ремонтлар белән үзегез күрә аласыз. Ул огромный здание, территория 25 гектар, яп-яшел, мак-матур, менә мине сорыйлар, инди матурмы дип. Монда мотор. Монда охрана тора, монда тәртип карыйлар, монда полный досмотр, теге аэропорттагы, бу серьезный аэропорттагы кебек син досмотр итәләр. Вот шундый хәл.

Ләкин рухын сизеп булмый, чөнки бинаның рухы булсын өчен бинаның тарихы булырга тиеш. Вот. Хәзер инде знаменитый Индиянең ниенә барам инде, аркасына. Арка, ворота бар бит теге Парижның аркасы, бар Мәскәүдә арка, бар Дели Делийская арка, шундый ворота Дели дип атала. Тоже бик матур центрда урнашкан, аны күреп китербез хәзер. Э, монда видеога да яздырырга ярамый, фотога да яздырып булмый. Даже сәгатькә дә бәйләнделәр. Синең сәгатең фотога төшермиме дип. Фото төшерсә ди, ярамый ди, мондый сәгать белән керергә ди. Вот шундый хәлләр, дуслар. Хәзер интернеттан табып сезгә бер-ике кыска видео күрсәтермен инде, эчтән нинди икән.

Күралыгыз. Менә шундый эчке двор фонтаннар белән инде бар. Менә бусы как раз главное здание. Э, Зурлыгы, белмим, Кол Шәриф мәчете кебек бардыр инде. Но биеклек алай биек түгел эчтән. Но массивный эчтә, колонналар нык массивный. Менә бу инде парковый зона. Менә парковый зоналар вообще матур. Аның бер генә түгел, әллә бер 5-6 парковый зона. Шундый матур парковый зоналары бар. Менә карагыз, бу Делиның метро картасы. Ничә остановка монда. Метро менә шушында. Вот. Мин килдем менә монда. Менә сиңа менә. Матур гына бер урамга чыктым аккуратный. Монда артык күп тук-туклар юк. Относительно чиста. Шул хәерчеләр генә йөри монда күп иттереп соранып. College of Art дигән. э, художественный колледж. Ну, монда относительно чиста, мотор инде. Вот. Бөтен Индиядә пычрак түгел. Мин булдым мотор районнарда, шуңа әйтә алам хәзер фикеремне бераз үзгәртеп. Менә теге малоэтажный иске застройкаларда да пычраклык, шапшаклык. А менә мондый более-менее современный, то есть инде ближайший 30-40 елда салынган микрорайоннар

Иран дип язылган. Менә дипломатический центр. Культурный хаус. Культурный йортлары. Вот. Бик матур. Ираннар очень статусный кешеләр дип беләм. Скорее всего, анда эштә раз ди матур ачылса. Ялтырап торадыр күпме бердә. Шундый резонанс минем өчен. Мин бер җирдә Индиянең булдым.

Прям резонанс. Туалетлар ясап, урамда публичный туалетлар ясап, алар уже много вода бирде. Чөнки мин яшәгән районда уличный публичный туалетлар юк. Һәм аңлатып тормыйм инде нәрсә икәнен анда. Кеше каршында бөтенләй генә эшләргә могут. Бернинди проблемалар юк. Вот. Шуңа уличный публичный туалетлар бик файдалы нәрсә Индия өчен. Әле бу самый современный город бит әле Индиянең. Күз алдына китерегез, калган шәһәрләрдә нинди бар да. Һәм шундый хәлләр. Менә шушындый парк бит инде. Монда чиста, монда полицейский охраналары бар. Керергә лишний кешеләргә йөрергә ярамый. Һәм шундый матур, аккурат, даже военныйлар йөри әле монда нигәдер. Күреп китеребез, әтәгендә кемдер басып тора, Махатмаган димәлле.

Ниндидер национальный герой инде бу. Аларның бит инде сугыш булган. Шул сугышлар турындадыр инде. Монда халык жыл итә. Вот, газонга йөреп ярамый дигән, но бөтенесе газонда. Шуңа мин дә генә инде халыкның фикере белән ризалашып газонга чыктым. Менә әкренләп кенә утырып тордым. Монда Россиядән килгән ике кеше, әти белән улы. Вот алар белән сөйләшеп утырдым. Алар килгәннәр Саратовский областьтан. Ниндидер бер шәһәрдән исем оттым инде. Инглистән ерак түгел диде. Вот, кая барырга белмибез ди. Мен әйтәм, ничек белмәскә, монда бит йөрергә миллион урын. Вот шундый хәл, менә хәзер сезгә якыннан күрсәтәм бит инде бу Индиан гейтны, Индия воротларын. Менә индийский ворота. Шуралас. Бу инде кояшка каршы. 31 нче елда төзелгән, 42 метр биеклеге. Арка биек. Кереге ярамый. Вооруженный охрана монда. Вот. Күрә аласыз, менә башында чалмасы бар. Бу сикх То есть ул үзенең динен тота, но нин салмый шапкасын. Менә монда садака бирүчеләр исемлеге дә бар. Кемнәр? Билениме, кем үлгәнме? Менә шушындый ни фонтанчиклар. Фотога төшәләр. Арка. Кстати, менә мондый киемнән йөреп торган хатын-кызлар күп монда. Теге праздничный кием түгел, реально алар аны киеп йөриләр. Вот шундый хәл. Местный егы кызлар әйткән, кызлар егетләр бишле газлар әйткәннәр. Киләләр монда. Менә бу юлны күрәсездер алда. Бу дорога цари дип атала. Китәле моннан. Гә вот. Э, шушындый мотор. Аккуратный. Вот. Э, шундый мотор күлләр аккуратно.

Чеметәләрме соң? Ну шундый крутой охрана инде монда. Һәрбер судьяның домы, алар еще типовой домнар шундый, видать. Пока син судья булып эшлисең, бу дом синеке була инде. Кимгә шин башка судьяга калалар. Ну бик интересный шундый урам, бер 20 судья тора. Инде кызыклар. Микрорайонга кердем. Монда мәчет бар, шушы мәчеткә кереп намаз укып чыктым. Вот. Халык инде монда мескен иттереп яши. Шуңа мәчләрдә гел артык мактанырлык түгел, шундый бик-бик гади генә инде. Балалар җыелды сразу миңа карага, акаеп карап торалар. Сәхәрә дә атны узыкканга. Монда кәҗәләр жюри, ниләр жюри. Шундый Джами Арабия Низамия Education Society дигән. Нәрсә җыелган. Ана җыелды монда. Инглиз сөйләшергә. Инде бу бит мәдрәсәме әйтәм, үзегезме әйтәм, ашаган әйберне ташлап утырасыз. Территорияләре нык пычрак, бардак. Аш. Бәләкәй бәби. Хай, хай. Сый. Hello Kazan. Hello Kazan. Все. Бардак инде пычрак. Шуңа аңлатам да аңлатам, тегеләргә акаеп карап торалар миңа. Мәйтәм, үзегез мәдрәсә, үзегез мәйтәм Ясин тәбәрәк сүрәсен беләсез. Үзегез мәйтәм ашаган чүбегезне җыштыра алмыйсыз. Вот шундый бардак. Сәгать бара менә шундый нине күрдем. Чисто Узбекистанский, таджикистанский стиль күрә аласыз.

Грабницасы була инде Хомаюнның. Ну, вход әкәмәт кыйммәт 600 рупи. Безнеңчә почти 650 сум инде. Ну, яра кереп чыгыйм мин, карыйм инде. Көн саен Делия килмим. Ул Ташмахал кебек крутой диделәр инде. Бик крутой диделәр. Күреп китербез хәзер. Территориясендә шушындый зданиеләр бар комплекс инде монда. Күреп китергә була. Кырык биш минуттан бикләнә диделәр, шуңа тизрәк бара кирәк. Шундый матур урыннар.

Менә монда тагы нинди интересный здание. Монда гробница бит инде кемдер ята. Эй, яраталар да инде бай кешеләр. Киткәч, үзләрен, үзләренең хатыннарын, балаларын мощный мавзолей белән капларга нык яраталар. Вот инде без хәзер Барабыз центральный зданиега. Стена сүткәннәр монда. Монда инде нидер племянникның мавзолее. Бит бик дәрәҗәле кеше булмаган. Юлны дәвам итәбез. Дуслар, монда вообще шикарный икән бит.

Шутка җәмәгать. Израиль дәүләте килеп чыкканча кадәр бу вообще мусульманский знак булган. Если что, ну бөтен җирдә дә ген яһүдләрне кыстыручылар аны бик белер бетергә ашыкмыйлар инде. Нинди матур ниләр. Балконнар. Вообще матур монда. Вообще капитально матур. Әле без һаман килеп җитә алмыйбыз. Ох, Алла.

Чисто тюркский стиль бу, кстати. Түбәләре генә индийский стильдә. Ә болай шул ук Бухарага килеп эләккән кебек. Территория әкәмәт зур. Әҗәеп мотор. Хумаюм исән чагында уже сала башлаган. Үлгәч хатыным белән монда күмеләчәкмен дип. Без бүген байларны сүгәбез, алар яхталар алалар дип. Аларның яхталары бит үзләре белән китми тегендә. Э, элеккеге байлар карагыз нәрсә эшләгәннәр. Алар исән чагында үзләренә мавзолей сала торган булганнар. Моның баскычлары бигрәк крутой, слушай. Ух. Хәлне ала даже. Белмим, даже махал зурракмы икән моннан, но Бу гаҗәеп бина бу.
Ангел.
Менә бөтен комплекс. Кояш бата инде хәзер уже. Кекер алдым, дуслар. Монда Хомаем абзый үзе генә ята. Хатынын кертмәгән икән. Вот. Менә монда бүлмәләр бар инде ниндидер. Аерым фонаригым кабызыйм әле. Фото бөтенләй караңгы. Менә бүлмәләр. Ну, түшәм простой инде, берәй бер жоқ. Самарканнан соң бу что-то не Хатта даже аби. Ә юк, менә монда хатыннар, балалар. Все-таки центральный бүлмәгә хатын белән балалар белән утыра теләмәгән бу. Менә монда хатыннар балалар бит инде. Ирә теннисым кем белгән? Язылмаган инде. Что-то монда теге безнең подъездларда кебек. Өсте ак, аста кызыл. Безнең бер вакыт просто подъезд шундый төстә булган иде. Безнең российский подъездларда йөргән кебек булып китте. Хомаюм ята үзе. Что-то индеецлар монда подсветка белән шәлләгәннәр.

Монда да ниндидер туганнар ятты, двоюродныйлар микән? Ну, бай кеше булган инде. Бөтен нәселгә ясарга ашыккан гробница, мавзолейларны. Алла. Вот урамга чыгабыз. Менә монда тагын мавзолейлар. Алар тоже бу территорияда урнашкан. Но анда барга уже физически вакыт калмады. Уже охранник та әйтә, кайт өеңә ди. Йөрмә монда бут алып ди. Хәзер метрога барырга кирәк. Обязательно барыгызга дагын совет итәм монда килергә. Бик матур, бик күркәм. Бик үзенчәлекле. Кумаюм. Конечно, моннан мәчет ясасаң тагы да яхшырак булыр иде инде. Күпме кеше намаз укырга йөрер. Но инде бер нәрсә эшләтеп булмый. А так бик матур здание. Баскычтан төшәм. Ну что теперь? Раз, два, три, четыре. Нәрсә әйтергә кирәк, хөрмәтле дуслар? Тагын инде теге зиратлар килгәч сөйли торган әйберне сөйлим, кабатлыйм инде. Каберем турында кайгырга түгел, кабердә нәрсә булыр дигән мәсьәлә безне кайгыртса бик яхшы булыр иде. Вот шундый хәлләр.

Вот, әле алды җиденче арка икән. Монысы әзрәк соңрак эшли. Вот шуңа тагын әзрәк озаграк эшләтергә кирәк, бик тиз ябалар. Кич белән кирәк эшләтергә. Кич белән бик якты, бик матур була. Подсветкалар кабызсаң, шикарно. Бу здание нык яначак, матур яначак. Дуслар, әкренләп кенә чыгабыз. Все. Полисменнар чыгарга куштылар. Караңгы уже. Яхшы, бик күркәм булды. Бүген өч зур достопримечательностьны күрдем. Анда күбрәк инде, Дели бит инде нәрсә әйтсәң дә 23 миллион кеше тора торган огромный мегаполис. Дөньяда иң зур шәһәрләрнең берсе булып тора. Шуңа лагын аны бөтенләй йөреп бетерер өчен мин местный җегетләр белән сөйләшкән идем монда. Бер атнага, бер ун көнгә килергә кирәк, ди, только достопримечательностьләрне карарга, основной, ди. Вот. Ләкин мин обедка кадәр җал итәм, чөнки авыррак миңа, шулай күп йөрергә. Байдагын җитә. Шул уникеләрдә, берләрдә чыгып, Кичкә кадәр йөрим. Ну, кич үзенчә ошый миңа. Кичке прогулкалар вообще рәхәт. Һава свежийрак, кызу тими. Э, төрле посветкалар кабына. Бик күркәм. Чыктым. Теге бәләкәй генә мавзолейга посветканы кабыздылар. Аның турында әзрәк информация таптым. Иса хан дигән мавзолей. Гайсә хан. Күрәләсез. Аккуратный гына мавзолей. Буталып беткән монда бу кич белән бардак. Бөтен чабалар. Мөселман җегетләренә килгән идем. Аллага шөкер, метрога кадәр подвоз иттеләр, бик матур гына сөйләштек. Берсе гарәпчә дә белә даже. Э, гарәпчә белү местный индийцлар өчен это вообще круто. Күпмесе белән сөйләшеп карадым, мәчеттә имамнар да гарәпчә белмиләр, берсе дә гел. Шуңа беренче индиец кем белән мин гарәпчә сөйләшә алдым бүген. Сездә топографический кавентинизм бар икән, ягъни сез паникага биреләсез икән, куркасыз икән, Индиягә килеп метрода йөри күрмәгез. Монда бик җиңел путаларга, әкәмәт җиңел, станцияләр әллә 300 ничә, шуңа бик мәшәкатьле инде. Курыксагыз, душ килмәгез монда. Чөнки даже миңа да опытный кешегә дә монда табырга үзеңне бик авыр шул. Особенно кич белән бу бардак башлангач. Тагалап бетте инде, һаман кешеләр керә дә керә. Барып керәләр. Вайшали, менә минем поезд киләчәк хәзер, Вайшали дигән. Кешеләр төшә дә төшә. Урын булыр микән? Тыгыз була инде. Делида нәрсә самый чиста урын? Метро? Монда более-менее чисто. Монда вообще чисто, нормально, яхшы метро монда. Эшкә-мешкә үземнең станциягә кайттым. Алла ашкы. Исән сау, табиб. Хәзер дөрес иттереп чыгасы гына калды. Юлны икенче ягына чыксам, бетте бар. Шулай. Утырган җирләрдә инде гел кая гына средняя азияда торсам дагын Туганлашып китәм үзем торган җирләр белән. Менә бу минем микрорайоным Пахаранш микрорайоны. Үземнең район, монда бөтен нәрсә беләм инде уже. Кая барырга, нишләргә, кайда барырга. Менә метро Пахаранш. Э, Минем үзебезнең таныш җирләр кебек инде бу. Курыкмый йөрисең. Менә дә, кстати, кич белән уже более-менее тынычланып дөнья. Ну, мондый дурачоклар бар инде барыбер. Моны бикләделәр микән? Так икәр булмады инде. Кереп булды безнең Фрида бер буддийский храм. Монда гел ремонт бара, постоянно кертмиләр дә кертмиләр. Э, Рама Кришна, а бу Кришнаитлар икән. Шри Шри Дурга, Пуджа. Вот. Монда бик күп йөриләр инде. Россиядә особенно кришнаитлар күп очып килде самолетта. Ой, яраталар да инде кришнаизмны. Берсе өчер алдыннан бер сәгать буе сөйләде, сөйләде инде шул әйберләр турында ардырып бетерде уже. Вот. Теге тюлк булгач сораулар күп туа. Теге тулкым җавап бирә алмый. Шушындый ни инде темпл дип әйтәләр инде алар аны. Храм. Менә шул тирәдә утыралар инде бөтенесе. Нәрсә эшлиләр? Дога кылалар, нәрсәләр укыйлармы? Мин нәрсә әйтәм? Коверлары яхшы, ковер шады. Вот. Все, битли уже. Кеше. Битли. Храмнарда аякларны салдыралар. Аяк киемнән керергә ярамый. Менә мин күптән инде шушы наблюдение бар иде. Э, институциональ рәвештә карасаң, хәдисләргә, аятләргә беренче мусульманнар инде алар аяк киеп белән намаз укыганнар. Ялан аяк, каверда намаз уку вообще булмаган, по сути. Һәм теге хәдисләр бар, аяк кием белән укыган намаз турында. Бар хәдисләр теге син ташлы җирдә укыйсың, каверсыз. Маңгаеңа ташлар җабышса, алып атсаң була дип шундый сүзләр бар.

Традицияләр бары күчә башлаганнар бит инде. Һәм шул традицияләрнең берсе ул ковёрда намаз уку, чөнки бу көлешнәйтләрдә, ниләрдә инде ул элгелектән булган һәм аяк киемне салу мәчеттә. Элек анда йөр вообще булмаган. Вот. Менә ничек теге христианнар укыйлар үз догаларын аяк кием белән басып. Шая бит аяк киемдә. Ялан аяк түгел. Шая бит беренче мөселманнар да шая булган. Ләкин вакыт, традицияләр, география со временем манара да килеп чыккан, купол да килеп чыккан, хотя манара да купол да исторический мөселманнарда вообще булмаган. Ковер да шулай килеп чыккан. Һәм хәтта ки без әйткән намаз дигән сүз дә ул бит индийский намазты исәнмесез дигән сүз.

Нинди субханалла тыныч, имин, бәхетле, шатлыклы урында Татарстанымда торам дип үзең белән үзең сокланып куясың. Шуңа да җәмәгать, әгәр сез әйтәсез икән, мин бик начар торам, минем тормышым авыр, минем тегенди мондый кайгым бар, хәсрәтем бар. Килеп китегез монда Һиндстанга. Сразу үзегезне бай Үзегезне сау-сәламәт, яхшы домда торасыз, тәмле ризык ашыйсыз дип шатланып куячакбыз сразу махын.